יא, אז א חודש פון כל כולו אהבה, עס שטייט אין א יודיע אין ארי הקדוש, ער זאגט אני לדודי ודודי לי, זאגט ער, דער לשון פון ארי הקדוש איז ראשי תיבות אלול, אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול, לרמוז כי בחודש אלול הקדוש ברוך הוא מסרצו עם ישראל. ונעשה דוד להם לקרבן בתשובה והי' קרוב לקרוב בחודש זה. מ'האט דיר געגעבן א מתנה טובה, ווי זאגט דער חידוש הרי מתנה טובה לבני ישראל זיך איינצוקויפן א זיס יאר, ב ה קרוב לקרוב בחודש זה. אני לדודי מיינט צו באווייזן אויף די גרויסע גרויסע אהבה וואס איז דעם חודש. אהבה, די דוד מיינט אהבה, והי' קרוב לקרוב בחודש זה. ווי זאגט מען, א טאטע, א קינד קומט אהיים, און ער וויל דארטן, ער בעט דעם טאטן, ער בעט טאג ער וויל באמבע אביסלי, וואס זאגט די טאטע, יעצט עסט מען מיטאג, יעצט זיי נישט אין קאפ, איז נישט באמבע איז נישט קיין באמבע איז נישט קיין ביסלי, יעצט איז מיטאג, דאס איז א קינד ביי א טאטן, אבער א פעטער געט אלעס, נעם באמבע אביסלי, יעצט מיטאג, קענסט עסן, א דוד ונעשה דוד להם, די אהבה שטייט אין רמבן מז ל אלול בסי' ל באווייזט אויפן גרויסן אהבה. די גרויסע אהבה איז דא א בריוו פונעם אלטן פון קרן איד אלל שרייבט ער אהוי אלל שרייבט ער אהוי ואנחמד בארוסות השמים און כמו שכתב הרמבן זל כמזלו מזל פסילה לאורות על ואהבה לכנסת ישראל ובחר להם החודש הזה להכין ליבם לאביהם שבשמים והוסיף אהבה על אהבתם את קרבם אליו יתברך די גרויסע אהבה אז די מענטש האט שכל און ער נוצט עס אויס מען האט געגעבן די מתנות זיך אויסצונוצן

די אהבה רבה שוין מיט געגעבן פאר כלל ישראל אז מען זאל זיך קענען די לשון רבי חיים וויטאלי'ס כי עוז און דעם חודש זאגט ער נהפך הקדוש ברוך הוא לידיד ואוהב ולאדם השב בתשובה עוד ועוד קרוב לכל רחש זיעה לאמיר עס געבן א כאפ אריין לאמיר עס געבן א גוטע כאפ אריין ווייל ווי האט איינער געזאגט אין אני לדודי איז דא ירידת הדורות מען קען זאגן אני לדודי היינט פונקט ווי עס איז געווען אמאל אבער ודודי לי חלילה נישטא קיין ירידת הדורות אני השם לא שיניתי. איך האב די גרעסטע אהבה היינט אין גרעסטן קנאק, גיי, דערנענטער זיך, בעט, אפויל אויס, וואס שטייט אין תורת סימן תקפ פ א, אויף דעם חודש זאגט ער כל המוסיף לבקש רחמים זכית לו, דער חודש כל המוסיף לבקש רחמים זכית לו, נאר וואס דען, דאס דארף זיין אבער מיטן פילן א חיות אויכעט, מיר האבן דא גערעדט מיט ר' חיים קנייבסקי, איינער האט אים געפרעגט אריה שואג, היינט איז שוין א' אין אריה, יא, אלול. אלען, האט דעם איינער געפרעגט פארוואס שטייט שואג פארוואס שטייט נישט שויעג? פארוואס שטייט שואג לשון עבר? שויעג! יעצט! האט ער געזאגט ניין פארוואס זאגט ער זיי זיך מתבונן אביסל וואס איז אריבער דא א וואס איז אריבער זיי זיך מתבונן וואס דא טוט זיך ס'איז אריבער גרויסע א יאר גרויסע ניסים גרויסע שמחות לא יאומן הודו ס'דער הלל. וואס איז דא ליידער חברה וואס ליידער וואס זענען אריבער זאכן וואס זיי האבן זיך נישט גע'חלומ'ט יענע יאר וואס צו בעטן, נעבעך אינמיטן יאר עפעס אזוי די אייבישטער האט אפהיטן, ער האט נישט גע'חלומ'ט יענע יאר וואס צו בעטן, צו חברה וואס זענען נישט מיט אונז בכלל, זיי האבן נישט גע'חלומ'ט אויף וואס צו בעטן, זאגט ער זעהסט יעצט וואס הרב אריה שאג ס'איז געווען יענע יאר איז מי לא ירא ווי קריגסט נישט יעצט קיין יראת שמים, זעהסט דאך ווי חברה זיי האבן נישט גע'חלומ'ט אויף וואס צו בעטן, מי לא ירא ווי קריגסט נישט קיין יראת שמים. ווערט מיר געזאגט דא אין ירושלים אז ס'איז געווען א צייד, א צייד האט געפאנגען פיש, וויאזוי האט ער געפאנגען פיש? ער האט אריינגעזעצט א רשת אין די וואסער, ער האט אריינגעלייגט אין דעם רשת עסן מיט טרינקען, כל מה, אלצדינג אריינגעלייגט, עסן, און די פישעלעך האבן זיך אריינגעכאפט אין דעם רשת, זיי האבן געגעסן און געטרינקען, און פארטאגס האט דער צייד ארויסגעשלעפט דעם רשת, ארויסגעשלעפט דעם רשת, האבן די פישעלעך אנגעהויבן צו וויינען, אוי שאד, און געדארפט ארויסגיין גלייך נאכן עסן. גלייך נאכן עסן, זיי האבן נישט געכאפט ווען זיי האבן געגעסן איז שוין געווען דערנאך, האט מען געזאגט דא אין ירושלים די זעלבע זאך אינמיטן יאר, דער מענטש וויינט אז שדא איז געגאנגען דארטן גיב א קוק ווייל ער איז געגאנגען דארטן וועגן דעם איז דאס געשען, נישט געדארפט, ער כאפט נישט אז ראש השנה איז געווען אלץ געפערטיגט, ראש השנה אלץ געווען געפערטיגט, און אויף דעם קומט גימ' לחודש אלול דו זאלסט דיך שאפן א לעכטיגע, דו זאלסט דיך שאפן ווייל דו קענסט, דאס איז נעשה דוד להם לקרב ותשובה יקראו לקרוב, דער רבונו של עולם קומט אראפ אין דעם חודש א לשון ווילנא גאון אין כתר מספר יצירה שרייבט ער דארטן. חודש אלול איז כולו רחמים, וואס טייטש כולו רחמים? מען דארט מסביר אז אזוי ווייסט מען דאך אז בתחילה הוא לו במחשבה לברואת העולם ומידת הדין, הוא שאין עולם איז קיים שיתוף למידת הרחמים, ס'טייטש אז א גאנץ יאר איז דא א שיתוף פון מידת הדין און מידת רחמים, חודש אלול איז נישטא קיין שיתוף, כולו רחמים, כולו דעות, כולו רחמים, ווער ס'קען אריינקויפן א זיסע, אבער מיטן פילן אחריות, דאס פילן און אריינכאפן, אריינכאפן.

לא יום יקדים ולא יום תפילה לצורי, ממילא איז בעסער זאלסט זיך כאפן דעמאלטס אין סוף יאר. פאר פערציג יאר צוריק ר' חיים פרידלענדער געווען א משגיח אין פאנאוויטש, האט געלערנט אין פאנאוויטש, געווען משגיח אין פאנאוויטש, האט אים וויי געטון די ציין, איז ער אראפ געגאנגען צו א ציין דאקטאר, האט געהייסן דאקטאר בארנעס, איז נאך ביז היינט דארטן, דאקטאר בארנעס אין בני ברק דארט, איז אריינגעגאנגען צו אים און דער דאקטאר בארנעס האט אנגעהויבן ארויסצונעמען איין צאן א צווייטע צאן, טא ביז ער האט געזען דעם חורבן האט ער געזען ס'איז נישט די ציינער. ער האט גלייך געזען ס'איז נישט די ציינער האט אים געשיקט מאכן א פיקטשער און גלייך האט מען געזען געפארן גלייך קיין אמעריקע מיר זעען גלייך די אייבישע לפיד און ער האט געזאגט די ערשטע ווערטער וואס ער האט געזאגט אז מ'האט אים מגלה געווען וואס ער האט האט ער געזאגט די ערשטע ווערטער א שאד ווען איך ווייס אין דעם יענע יאר אלול וואלט איך עס זיכער געקענט אפהאלטן. ווייל דאס איז די מתנה לבנות עלי' און אונז רעדן נישט אויף קינדער ווארום אונז רעדן אויף נארישית אר י שו ע ג מלא יראו געב זיך א כאפ דאס איז די מתנה פון חודש אלול מ'האט דיר עס געגעבן אין די הענט א ווי זאגט די קדושת לוי שופט און שוטרים טוט מיך אן די האסט דיך אוועקשטעלן א שופט אום ראש השנה די די די מיט די מעשים יעצט מיט די מען האסט מיר געגעבן די מתנה פון חודש אלול גיי ארבעט אריין רייס אריין בתורה ותפילה ווי מ'זאגט נאך די ערשטע בעלזער רב האט עס געזאגט די שר שלום. ער האט געוואלט פשוט מסביר זיין א פסוק, איז דא א פסוק השם הושיעו, המלך יענינו ויום קראינו, אלע ווייסן השם רחמן, כולו רחמן, השם איז רחמן, המלך איז ראש שנה, פחד, המלך, איז וואס טוט זיך דא, השם הושיעו, השם איז רחמן, המלך, וואס גייט דא פאר?

און ביי טאכט איז ער געווען א טאטע יעדן טאג אזוי ביי טאג קלעפ א רעבע און ביי נאכט א טאטע אב הרחמן ווען עפעס א נאכט האט געפרעגט טאטע וואס ביסטו יעצט האט ער געזאגט יעצט בין איך א טאטע יעצט ביסטו א טאטע איז אפשר קען די טאטע רעדן מיט די רעבע זאל מיר אויפהערן צו שלאגן ווען ער האט אנגעהויבן צו פירן האט ער געטייטש דאס טייטש אין פסוק אז שר שלום מזאגט השם הושיעו חודש אלול וואס כולו טאטע כולו רחמים כולו דוד קרוב לקרוב חודש זה אין דעם חודש בעט מען השם הושיעו אנ ב אז ווען ס'וועט זיין א מלך רעדט מען דאך עפעס זאל נישט שלאגן יא ניין אין וועם קריינס אין זיגן מלאך הכתיב וחכתיב ותורה דאס איז השם הושיעו אנ ב בעט מען זיך השם הושיעו אנ ב ס'איז כל כולו רחמים בעט מען זיך אויס השם הושיעו ווען ס'וועט זיין א מלך יא ניין אין וועם קריינס אנט אנט וויסן טאקע מיטן גרויסן שמחה נאר מיט א גרויסע שמחה וויסן וואסערע כוחות מ'פארמאגט און דאס אויסצונוצן אבער ווי דער חתם סופר ברענגט השיבו ישראל עד ה' אלוקיך, זאגט דער מדרש, עד שיבא רחמים, איז מסביר דער חתם סופר אלוקיך דאך דין, די כאפ אריין וואס אין חודש הרחמים זאגט דער חתם סופר, דאס טייטשט דער מדרש, עד שיבא רחמים, דעמאלטס בעט זיך אויס, ווען ס'איז ביי דיר אין די הענט, ווען ס'איז ביי דיר אין די הענט, דער רבונו של עולם גיבט עס ביי דיר אין די הענט, רייס די מתנה פון חודש אלול. דער בעל הפלאה זאגט, זאגט ער, דיר שה' בעימותו, ווייסן אלע סאסירס און מייט שיבא, בעימותו.

וואס האט מען געדארפט הערן? עס ארבעט נישט דעם חודש פעסט האט נישט קיין וויסן אז דער חודש מען ארבעט פעסט איז די טייטש איז, איינער פרעגט הרב וואזנער וואס ער דארף מקבל זיין חודש אלול, אה זאגט ער זיי מקבל אז די וואס די טוסט עס מאכן בעסער, אנדערש געדאווענט אנדערש געדאווענט, ער זוכט דאך וואס מקבל, ניין די דאווענען זיי אנדערע דאווענען, אנדערש געדאווענט אנדערש געדאווענט, נאר א שטייגער ווי מען זאגט א קבלן.

שפעטער, אריבער צוויי יאר, האט די ווענט געקראכט, די צינורות איז געפלאצט, די עלעקטרא איז געזעצט, און ער האט שוין געקריגט די געלט צוויי יאר צוריק, אזוי האט ער געמאכט ליידער געלט, אזוי שטענדיג געשיקט דעם זון זאל קויפן נאך א מראה און געברענגט רעזערווירטס דעזערווירטס, איינמאל דער זון האט געדארפט חתונה האבן, האט ער געשיקט דעם זון נאך קויפן, דער זון האט ווייטער געברענגט פון די רעזערווירטס, זאגט ער ביסט א נארמאלער? וואס האסטו געקויפט דא? שיקסט מיר אהן שטענדיג, שטענדיג זאגט ער, שטענדיג אויב עס ווילסט ווילסט זאל אזוי מאך איך געלט, אבער דו ווייסט דאך אז דו דארפסט יעצט חתונה, מען ווייסט אז אין די ווען דארפסטו וואוינען, מען קען וואוינען אין די ווען, דו ווייסט דאך. האט ער געזאגט, דו ווייסט ווי ס'קוקט אויס א גאנץ יאר דיין דאווענען, אזוי מלומדה'דיג, אזוי אהן, אבער ווען דו דאווענען בחודש אלול דארפסטו לעבן א גאנץ יאר דארפסטוך לעבן, די לעבן פון א גאנץ יאר דארפסטוך לעבן פון דעם דאווענען, דאס זאגט די תורה כל המוציא לבקש רחמים זכית לו, היינט נישט נאר, ווען מען חייב, חייב, פאטער, מוטער, אויסער צו גיין נגד דער שפראך חודש אלול.